Selamat malam begulai enggau aku baru ini maneng duduk entap baka ke malam tu ini bisi mai ke kitai tiga iti cerita antu panek datai ari tiga iku peninga kitai ke enggai ditemu nama. Nyadi jerita keterubah tu datai ari ibu Rini ba urung iya taun semilan belas semilan puluh semilan kelia. Anak tuai ibu Rini ke benama Adam maya nya beumur tujuh taun bisi deh lemai siti. Ibu Rini tu enggau bala sida serumah ke indu baum bejalai mansai. Nyadi Adam tu tinggal enggau apai iya ba rumah panjai. Dipandakka kitai jerita urung iya pukul enam lemai baka nya. Ibu Rini enggau bala iya sama bela bebai pulai. Lebuh ke datai ba tengah laman, dia deh ibu Rini enggau bala iya samut kenyit ninga sida serumah ai chapua. Ibu Rini enggau bala bukai beguai ga niki ke rumah panjai laban ke ka nemu nama utai ke dikemegau sida serumah iya. Udah sida sebuat ke niki, ibu Rini enggau bala iya ke baru datai nya sama bela betanya ngagai pangan diri nama utai ke dikemegau sida serumah. Nyadi laki ibu Rini peh nyaut. Madah ke anak enggau anak seduai iya enggau tiga iku nembiak sida serumah ke sama bemain enggau Adam madah ke Adam enggau petunggal iya enggau petunggal Adam ke benama Igat lenyau. Sepengudah ibu Rini ke nurun mansai tadi, apai Adam tu nurun ngabas pukat enggau bubu iya di tan ke lemai kemari. Nyadi Adam tu dibai apai iya tang enggai. enggai enggau apai iya ngabas bubu enggau pukat iya. Laban igat seduai Adam tu ke ka bemain enggau bala nembiak sida serumah ke bukai, enda nemu meh kitai nama main sida sida sebuat iya. Nyadi pemuas sida ke bemain nya tadi, igat mai sida empat ke bukai nya bemain lalai. Sida tiga iko ke bukai enggai baik ke puas diumbuk igat seduai Adam, ka ga sida tiga iko nya tadi. Pemuas pemain nya tadi ngujungka Adam enggau Igat tu enda ditemu sida tiga nya. Pemuas sida tiga ke ngiga Adam enggau Igat ba sebelah baru rumah tengah laman nya dia. Pemuas sida ke begiga ke Igat seduai Adam enda ga ditemu sida iya. Dia deh sida tiga iku tu lalu madah ngagai sida ke tuai ke bisi duduk ba ruai sereta duduk ba tanjung nya dia. Ninga sida tiga nya madeh Igat seduai Adam lenyau. Apai Igat pengangau ke apai Adam ke benung ngadu ke pukat enggau penuduk bubu iya ba pendai nya din. Sepengudah ibu Rini tu ninga utai ke ditusi laki iya, asai kena berindik ba tanah kaki ibu Rini tu. Utai ke dibai ibu Rini pen. tebelengka ari pegai jari iya. Sida ke lelaki bebagi tubuh, bisi nya ngiga ke ai bisi mega begiga ke bukit. Bisi mega ke tinggal derumah. Tuai rumah ngerahka dua iku sida serumah enggau ngangauka aki maning. Ba urung iya pukul sembilan malam aki Maning pen datai ga berumah panjai sida iya dia. Aki Maning tu tadi lalu nabur berau kuning. Udah ke tembu betabur ke berau kuning, dia deh sida serumah begiga ke Igat enggau Adam tu baru. Nyadi sida ke begiga ke Igat enggau Adam tu tadi macham utai dikena sida iya bisi nya nebah tawak, nyepu ruas napang meh nya macham meh chara sida iya begiga ke Adam enggau Igat tu tadi. Enda mukai-mukai bisi siku apai tuai sida serumah ke benama Aki Iling nurun ke ba rumah laban ke ngambi batu api iya ke labuh ari temilang temilah. Lebuh iya datai ba ba rumah, iya bisi meda ayas dua iku nembiak. Nyadi anak nembiak ayas dua iku nembiak nya peda iya nembiak lelaki. Meda baka nya Aki Iling pun ngangau ke menantu iya ke benama Apai Endu. Apai indu ke ninga entua iya ngangau ari ba rumah penurun. Dia deh apai indu tu tadi meda Igat seduai Adam duduk ba ba rumah sida iya dia. Meda baka nya apai indu ngambi seduai iya. Jam maya nya kira iya pukul satu dini hari lebuh apai indu ke nemu seduai iya ba ba rumah sida iya dia. Sida ke ba rumah panjai pen ngangau sida ke agi ba tanah ke agi ngiga igat seduai Adam. Enda ka meh pengaga ati apai indai Adam seduai igat tu tadi, tang meh penyalai iya. Igat seduai Adam enda bejaku enda memunyi baka orang ke bisu seduai mata jaja mata aja ke peli-peli. Meda seduai iya baka nya indai igat ngetir kaki igat. Tang enda merigat tu nya be. Sida ke agi beriga ba tanah nya tadi pen datai ke ba rumah panjai. Meda baka nya aki Maneng pen ngadu ke igat seduai Adam. Udah ke diadu ke aki Maneng nya baru meh igat seduai Adam nemu bejaku. Seduai penusi ke ini penunga seduai iya tadi. Nyadi lebuh igat enggau igat Adam enggau tiga iku da agi sida nembiak nembiak sida serumah ke bukai ke sama bemain ba tengah laman enggau ba rumah nya dia. Igat enggau Adam tu belalai ba baru meh tisi langkau babi sida serumah. Ari maya nya sigi iya udah lemai tang agi tampak. Enda meh mukai seduai iya meda siku ari kaban seduai iya ngangau ke seduai bemain nya tadi ngemai seduai niki ke bukit belakang rumah panjai sida. Nama deh Igat enggau Adam pun nitih ke kaban seduai iya nya. Ari maya nya kenu ku Igat nusi laban Igat ke besai agi ari Adam tu tadi. Nembiak ke ngemai seduai nya ngemai seduai nya tadi bejalai mai seduai niki ke rumah panjai orang. Tang rumah panjai orang ke ba rumah panjai nya dipeda Igat, anak mit meh magang. Baru ka niki ke rumah panjai orang nya meh seduai iya. Enda bukai bukai bisi siku nembiak tang mua nembiak nya dipeda Igat tu tuai bejaku ngasuh. Apai tuai ke ngemai seduai nya tadi nganyung seduai iya pulai baru. Pia ko bala orang nya madah ngagai orang ke ngemai seduai nya. Nembiak mit ke ngemai seduai nya tadi pun nganyung igat seduai Adam tu pulai baru. Tang meh, Enda dianjung ri nya ke rumah panjai. Seduai iya semina dianjung nembiak ke ngemai seduai nya tadi ba padang siti. Igat enggau Adam tinggalka nembiak nya ba padang nya aja. Ari maya nya dipeda Igat sigi agi tawas. Igat enggau Adam pen duduk ga ba padang nya. Tak baru engka sapa seduai iya. Dia deh, baru Igat tu nemu diri udah ba ruai. Kenu ku Igat nusi, Seduai iya nitihka orang nya enda lama aja. Dia deh ake manang nya pembiaku. Orang ke ngemai seduai iya nya antu kamba ke malik diri nyadi siku ari kaban seduai iya. Jerita kitai keterubah udah abis, kitai neruska jerita kitai kedua. Nyadi jerita kedua tu datai ari peninga kitai ke diberi ini manang iya nya Munai nyadika nama karung jerita tu nyadi maya Munai pulai ngintu ari jadi ngintu ari pengada petunggal iya ba Kedurung Bintulu dia. Maya Munai enggau laki iya pulai malam nya, ditagang ibu iya, tang Munai tu tadi enda mending. Jam maya utai tu utai nyelai tu ke nyadi, kira iya pukul empat dini hari. Pagi nya sunyi amat, tambah mega jalai nyabau tu nadai lampu suba. Enda mukai-mukai, Munai enggau laki iya bisi meda utai tinggi sereta burak bediri ba tisi jalai. Utai nya dipeda seduai ari jauh. Meda baka nya, laki Munai ke deriba kereta nya tadi nadai mayuh jaku seduai iya pulai baru ngagai ibu Munai kin. Pagi siti baru meh Munai enggau laki iya pulai. Aaa. Jerita kedua kitai abis kitai mindah ngagai jerita kepenudi kitai. Nyadi jerita kepenudi kitai tu datai ari ibu indai sabo nyadi nyadika nama karung peninga kitai tu. Ibu indai sabo tu siku pengajar kitai ari sibu ba urung iya taun dua ribu empat lebuh Iya nyadi pengajar ba siti sekula ulu sungai. Ini nyebut sekula nya Sekula Bi. Nyadi ke nama karung sekula nya au. Kebuah ini enda nyebut nama sekula laban sekula nya agi dipejalai nyentuk ke diatu. Bisi deh malam siti, ibu indai Saba tu pulai ngajar nembiak kelas malam. Ukai enda enti nembiak ke diau ba Buding selalu bisi deh sedia ke kelas malam. Asai ke udah temu makai enti enda sebedau makai malam baru meh udah nya kelas malam nepia iya peninga sapa ke kala pemalam ba mudih ba buding tau kumin ba baruh diau engka ini bisi salai ah. Pulai baru ngagai cherita. Indai saba ke pulai ngajar kelas malam nyadi jalai pulai nuju kuatas pengajar umbas iya ke penyauh Sebedau ibu indai Sabo ke pulai nya tadi, iya bisi ngaduka pengawa iya ba bilik pengajar dulu. Nyadi bala pengajar bukai udah abis pulai magem. Kenu ku Indai Sabo Nusi, malam nya, semina iya aja agi ngajar ba pengajar ke bisi ba bilik pengajar malam nya. Benua iya ngaduka pengawa iya enda mung mukai ibu indai Sabo tu asai ke bisi ninga rejat kaki orang bejalai nuju bilik pengajar. Bisi nyamai mimit meh ati tudah tuai laban iya bejangka engka bisi pengajar bukai ke sama baka iya ke empai tembu pengawa tauka sekuriti kini bisi runda malam nya. Malam nya bisi enda nyamai ati ibu tu. Tang iya enggai memunyi enggai mayuh runding. Iya semina neruska pengawa iya aja. Beselang beberapa minit udah nya, dia deh ibu indai Saba tu mega bisi ninga munyi sangap nyawa orang ngangauka nama iya. Lama diri iya beratika munyi nya tang lebuh iya beratika munyi sangap orang ke ngangauka iya nya tadi nadaiga iya ninga utai. Bulu pala ibu indai saba bulu tubuh kapa nyebut asai ke mesai sindung dara. Munyi bulu jari bulu kaki enda ibuh sebut agi nya. Nyepi utai enda alah tat agi. Iya pun berumban bekemas kemija iya. Udah tembu ibu indai saba ke bekemas kemija berumban iya pansut ari bilik pengajar laban deka. Deka mulai ke diri ke kauters kuaters pengajar. Nyadi ini bujurai mimit chunto bahagian sekula ke alai endur ibu sab eh indai sabar tu ngajar au. Nyadi kelas bisi tiga iti birik baka birik satu nya sampai birik tiga nyadi birik ke satu enggau birik ke dua tu bisi dua tingkat. Bilik ketiga tu bisi tiga tingkat. Um bilik pengajar tu bilik ketiga tingkat tiga. Udah bilik pengajar, sepiak bilik pengajar nya tadi bilik library, perpustakaan. Ba tetengah bilik nya tadi bisi taman mit sereta palan perhimpunan, pal palan talimat. Kira baka, kira baka nya meh endur ibu. Indai Sabo ke ngajar. Benung ibu Indai Sabo ke nurun tangga, sekali agi iya bisi ninga munyi singgang kaki orang bejalai nitih ke iya ari belakang. Nepi baka nya, ibu Indai Sabo berumban jalai nurun tangga, udah datai bepadan talimat nya dia. Malam nya, semua api sigi udah padam magang, semina api luar kelas aja meh enda. Ari jauh ibu Indai Sabo tu bisi meda anembiak indu ba tisi jalai, Nembiak nya duduk ba entara jalai tama Simpang Buding enggau kuarters pengajar. Meda bisi nembiak lipat malam nya, ibu indai Saba tu pun bejalai semak nuju nembiak indu ke dipeda iya nya. Udah iya semak dia iya meda nembiak indu nya dipeda ibu indai Saba tu jempuak basah. Indai Saba pun nyapa nembiak nya seraya ke agi bejalai Sapa nya? Nama deh duduk ditu malam-malam hari? Sapa enggau deh ditu? Anang duduk ditu pulai ke buding tinduk pegila sekula, pia ku ibu Inis Aba. Ninga bisi orang nyapa nembiak indu nya pemalik seraya ketuchum manis. Aku tu, Diana. Laun nuan pulai ngajar malam tu pengajar, pia ku nembiak nya nyaut ibu Inis Aba tu tadi. Iya, nama pengawa deh ditu ukai deh udah pulai tengah hari tadi? Iya nama pengawa dik tu basah jempuk baka tu. Nah dai meh pengajar aku kitu ngambi barang aku ke agi tinggal pia ku dia enda nyaut tanya ibu indai saba tu tadi. Ninga munyi nya ibu indai saba pen ngeau ngau ka aja seraya iya ke nerus ke pejalai iya. Bisi sesinggang dua meh kaki ibu indai saba ke baru udah bejalai tu tadi. Iya malik baru ngagai laban iya ke ka nanya kini apai enggau indai Diana nadai dipeda. Lebuh ibu indai Saba malik, dia meh iya ngas nadai meda ayas Diana agi. Nyepi baka nya, ibu indai Saba pen berumban iya bejalai nuju mulai kediri nuju ke atas pengajar. Malam nya keru semengat ga nadai utai nama-nama ngachau, nadai utai kena manah nyadi pia eh tadai. Pagi nya. Ibu indai Sabo pengajar baka selama, kira dalam pukul dua belas tengah hari baka nya meh. Enda mukai-mukai, indai nebiak indu ke benama Diana enggau sesabat mansang ngagai sekula madahka Diana udah nadai. Nyadi sepengudih Diana tu pulai diambi apai enggau indai iya pulai ke rumah panjai laban ke enda entu gerai. Lemai nya nyepi diri bisi nyamai isi Diano tu madah ngagai indai iya ka mandik ka ai. Penurun Diano tu ke mandik ka ai ngujung ke Diano tu enda pulai agi ketegal lemas. Nyadi iya ke dipeda pengajar indai Saba malam nya tadi semina sendera Diano engka madah kediri empu. Iya udah nadai ba dunya agi. Au, enda ingat, enda ingat ini madah tadi. Nyadi diano tu siku ari nembiak ke diajar indai Sabo tu tadi. Nyau bekenang ke cherita entu ba sekula. Suba lebuh ini agi sekula ba pum suba, suah meh ini ninga bala kaban ini ke dia ba buding betusi ke cherita entu. Mayuh macham meh cherita tusi, cherita entu tusi sida eh dia. Bisi nya ke kena rasuak, kena serak. Mayuh pengingat lebuh maya sekula suba rindu endar neh. Nyadi cerita kitai ke sekali tu abis naka tu aja. Ini minta ampun enti nama karung dikena ini ba cerita kitai ngelama tu bisi uhh setameng nama enggau kita peninga nyadi naka tu dulu ari aku ini mandang Doraemon ila ini deka datai baru ngumbai cerita hantu ke baru. Anang nai inga like komen ngau subscribe bye bye.